Essalamualeýkum gadyrly diňleýjiler. Türkmenistan migrasiýanyň çäklendirilendigini inkär edýär. Türkmen häkimiýetleri daşary ýurda syýahat etmek we ýurduň içinde hereket azatlygy baradaky çäklendirmeler bilen ilteşikli faktlary ret edýärler. Bu barada Türkmenistanyň ýigriminji ýylyň ahyrynda BMG-niň Adam hukuklary boýunça komitetinde hödürlän üçünji döwürleýin hasabatynda aýdylýar. Hasabatda Covid on dokuz pandemiýasyndan öňki ýagdaýlar barada gürrüň edilýär. Şol döwürde howa ýollary arkaly yzygiderli uçuşlaryň bardygyna garamazdan, Türkmenistanyň raýatlaryna köplenç düşündiriş bermezden daşary ýurtlara çykmaga rugsat edilmedi. Eýýäm bilet satyn alan raýatlar uçara münüp biljekdigini anyk bilmeýärdiler. Hasabatda bu maglumatlar ret edilip, Türkmenistanyň her bir raýatyň Türkmenistandan çykmaga we Türkmenistana girmäge hukugy bar diýilýär. Soňra Migrasiýa barasynda kanunyň otuzynjy maddasyndan mysallar getirilýär. Onda raýatlaryň ýurtdan çykmagyň Wagtlaýyn çäklendirilmeginiň sebäpleri dogrusynda sanaw bar. Olaryň arasynda raýatyň ýurtdan çykmagy onuň janyna we saglygyna howp salýar, Türkmenistanyň raýatynyň adam söwdasynyň pidasy bolmagy ýa-da daşary ýurda gula öwrülmegi mümkin ýaly ýeterlik şübheli zatlar bar we ahyrynda onuň ýurtdan çykmagy Türkmenistanyň milli howpsuzlygyň bähbitlerine ters gelýär diýilýär. Bu döwlet syrlary bolan adamlar hakda däl, sanawda olar üçin aýratyn bir punkty bar. Şeýle-de hasabatda BMG-niň Adam hukuklary boýunça komitetiniň içerki migrasiýany çäklendirmegiň serişdesi hökmünde hasaplaýan propiska, ýazgy barada düşündirişler hem bar. Propiskanyň diňe sosial häsiýetlidigi we onuň sosial ýeňillikler, lukmançylyk we bilim hyzmatlaryny almak üçin zerurdygy nygtalýar. Hasabatyň awtorlary ýaşaýan ýerinde ýa-da myhmançylykda bolýan ýerinde hasaba durmak talaplarynyň bozulmagynyň administratiw kanun bozma hasaplanýandygyny boýun alýarlar, Administratiw kodeksiň üç ýüz altmyş dokuzynjy, üç ýüz ýetmiş ýedinji maddalary. Emma ýokardaky maddalary bozandygy üçin tussag edilenleriň ýokdugy nygtalýar. Covid on dokuz epidemiýasy Dünýä ýaýrap başlansoň, Türkmenistanda hereket azatlygy bilen baglanyşykly ýagdaýlar has-da çylşyrymyşdy. Türkmen häkimiýetleri koronawirusyň ýurtda bardygyny inkär edýärler, ýöne olar berk sanitariýa çäreleri girizýärler we olary öňüni alyş çäreleri hökmünde görkezýärler. Geçen ýylyň mart aýyndan başlap howa ýollary arkaly halkara uçuşlar ýatyryldy. Daşary ýurtlarda galan raýatlary ýurduň içine getirmek diňe awgust aýyndan gurnalyp başlandy we olara goşulmak aňsat däl. Welaýatlaryň arasyndaky hereket juda çäkli. Hatda elli ýaşdan uly adamlara ýaşaýan ýerlerinden çykmak gadagan edilýär we ýaşlar bolsa oturýan ýerinden çykmak üçin ýörite komissiýadan geçmeli. Awtobus we demir ýol gatnawlary wagtlaýynça ýatyryldy we ýollaryň aglabasy ýapyk. Komissiýadan rugsat alnandan soňra welaýatlardan çykmagyň ýeke-täk kanuny ýoly içerki uçuşlar. Şeýle-de welaýatlaryň arasynda bikanun hereket edýän taksiler bar.